so bana ba kgoši ke na le bauba mo re tlabe re bolela sepedi ga ka no tswaka ka lentšu la sekgowa bone ye mongwe kolota e mongwe e ya kogala ke re babo e ya kogala phatlha ee lentšu le lengwe le le lengwe e le gore re tlabe re le bolela le e le gore ga se la sepedi ke ten rand
re dumelane a re ya kwano eh, ke kgatla gore ke šetše ke phomeletše ka ropaletše ko gompi tša ponto tše tlhano ke lebake la ponto tše tlhano ke boletše seisimane ee ee ee jalo phata thoba re bolele monna re ee awa ke ra re leto la rena le bile bjang la le gone ah, go na le dithuto tše ntši tše e le gore ke ithutile tsona ga ke tsebe wene ke eng se e le gore se lemogile ka batho ba gabo rena mo go e tla tabeng tša
a ikje kgwego phatla ke nyameng go feta molomo ya ke tsogile ka mantše ke meso ya lehono gore ke kgone go fitlha kopanong ya rena yeo e bego e le beakantšwe ke e mengwe ya meepo ya gabo rena mara ka bomadimabe kopano e paletse ko go tšwela pele moraga gore go se be le kwano magareng ga beng meepo le borakgwebopotlana ba rena bjalo ka bomadimabe phahla o ka sena bekere le sepetse gabotse re tla no bona ge masantša tšwela pele gore na ba tla reng banna ba meepo motlho mongwe ba ka bua go rena ba re fa sebaka sa bobedi ga jale gona ai di a di kgahliše lla ganyane a ke ke jameng go feta molomo phahla ntle le go nyama mona ke dumela ke re go seemo se sengwe le se Kriste, go na le sengwenyana se e le gore re ka se topa, se e le gore mohlomongwe se ka re hlohleletša go dira bokaone nako e tlago. Go bona o ka re keng se e le gore re ka re ithutile go tšwa go seemo se be re leng ka gare go sona lehono? Ke nagana gore thuto e re ka ithutang go tšwa go seemo sa lehono ke gore bana bešo mm. ga go moepo ofe goba ofe wo o re kolotago sengwe moepo e tlile go rena go tlo re thuša gore hlabolla mara gore bona kgone go fitlhela seo go tlhoka tšhomišano between ayaya go tlhoka tšhomišano magareng ga rena le bona bjalo tla re ithuteng gore re be le kgotlelelano re sa felelane pelo ge re sa kwešiše re botšiše re tlhalosetšwe mme re tle kgone go kwešiša gobane go ya le ka mmono wa ka tlhotlhokgolo ya lehono gore go na le batho ba go tšwa dileteng tša go fapana-fapana ba ba bitšang ka maina a go fapana ka sa bolele bjalo a go hlokege gore o hlwa re elwa re hlabana ka ba baka mohutong we a re beng le phišagelo le kgotlelelano re boledišaneng re kgone go kwana kgotlelelano ke dumela ke re ge le gore ee lentši leo le bolela gape le gone kgotlelelano Space o se kgotlelelo gane e le ka go le shumisha la bedi mara ke go le le ra gore o no bona nyako le tsentsa gore le bona ora ke ya go ga bona ga isu a nako e ntši ge re lebeletse mabenkele go parara goba yona eh, mebara ka go parara e na le go sebe gona mo dinaga magaeng tša gabo rena e le ka lebaka la gore e be e le gore mohlomong ba ka Sate goba dikopano tše di bang gona mo motseng ga di dumelane le taba e ya mabankele kgoparara o reng go ba um, go setšhaba ka ka ka yona taba e ya gore re feta ke dilo tše botse tše di kaone ditirelo tša maleba tše e le gore nkabe re ba gona le mešomo e le gore nkabe e hlolegile ka lebaka la gore setšha um le dibi tša eng gale dikopano tše tša ona tše
dikopano tša setšhaba dikopano tša setšhaba di sa dumelelane goba ba nyaka mašeleng a magolo go tswa go um bona eh, batho ba ka ba dira babeletši ya ee o reng go yona ka taba e monagaša mm.
taba fa ke
megabaru megabaru ya le ga ba re hlolang ke rena batho bao re na le go re na le go go ipotsa gore re na le naga ke ya rena gore re beng mabu ke sa senye maina magoši a itseng mara ke nagana gore ge e le gore o le moetapele wa setšhaba o na le tlhologelo e tletsego ya setšhaba sa gago o ka leka ka mešogo yohle gore setšhaba sa gago se holege pele wena o ka holega bjalo bjalo ka baetapele ba rena ba setšhaba re etiša tlhologelo tša rena pele go setšhaba Tšhaba ei jwale setšhaba ya ba sone se se- se- se- se- se tla se tlaiša ka morago because Mm. o- Ka gobane lebaka la gore gobane re Mhm. re dijato re nyaka go ja pele setšhaba se kae Mm. bjalo maele aka ke gore bana bešo la re ithuteng gore ge re le baetapele Mm. re etele setšhaba pele ka nnete and tlholegele tša bona e be di e tlang pele go tša rena gobane ba re kgethile ka gore tshepa ka go re rata le ka tumelo ya gore re tla kgona go ba ntšha mohlakong bjalo ka bomadimabe bana bešo re fetogile dijato re fetogile baeta ka pele ba e le gore re šitišareta pele re eta ka pele re eta ka pele and re šitiša dilo tše botse tšeo re sa di tle setšhabeng ya kogala monageso go na le nako e nngwe ge rena re sa kwešišane kudu-kudu lena ba ka mo dubatse ge e le gore lena le mmaena ga le kwane le na le gore senyetša dikoloi rena re sa tsebe go selo ka ditaba tša lena le gore senyetša mebila ya rena e le gore le ba le direlang taba mohuto ka re ga ke ikwešiše le gane jalo paphatlhang ka sa e tlhathe eo mongaka ee. ke na le sebentši le tumelo ya gore hmm. e no ba batho
lena ba ka tuba ka sena beke rena ba ka beka sefoto ba nna ke le moima nka se tsoga ka betha kule motho ka leso pika goba gona go ifiša e tlo ba mašilo a e le gore a no šomiša sebakana seo gore a e ba kgone go ikhola goba gona go sietša batho ga ke dumele gore ka ba le lekgotla le lentšego le gore le ka ba le kopano re no a re ro tšhiwa kolo ya mamamamama ga ke dumele bjalo e no ba batho ba ba itšeng monaka ba ba no kgetha go eupša o etša le thibile yona mebila e le re thibetše ka moka ba bangwe re swantse re ophološa maphelo a batho ga re kgone re phološa maphelo a batho ka baka la gore le ba le tsweletše mmila ga la tswelelela batho ba e le gore ke bona e le gore le hloka thušo eo mo go bona le tswelelela setšhaba ka kakaretšo le ba e le gore ba tswa kgole nka be ba eya mo ba yago ga o hlaba mokgoši ee. o sa kwa ga lephahla ee go nyakega magato a itšee go tla kgolong ke a tshepa ke a dumela gore o na le nnete gore re tsena mebila ee ke nnete gobane hmm. ga le selelo se tlhabja mokgotso tlhabja mara ee. tsebe ga ego hmm. bjale gore re humane tsebe go ba rolelang go bona ee. sengwe modi se dirwe hmm. gore ba kgone go reka jalo mare la kwisisa gore gona moe le ka ba le re la lokisa goba le nyako gore selo sa lona se kwale mara ka go dira bjalo le ba le tsenya maphelo a batho ba bangwe kotsing ga di bjalo sepetlele se tlilo ema ka lebaka la gore lena le thibile mmila
ge mmila o thibwa phahla le re ba tla lokiša ka lebelo go ba le ditselana tselana tšeo re di bjakanyang gore tabeng tša mabaka tšhoganetšo hmm. awe a hlokago go fiwa eh, ke eng attention ka Sepedi? Eh, go Sea fiwa- tšaba. go fiwa šetšo ka pela Ee. a kgone go phetwa A- a- a ke dumele gore re ka thiba mebile ya mogara motse Mm. gara motse re na le mebile e fetang gara motse Ee, go ya go e mengwe metsi ee. bjalo ke ke- ke- ke- ke- ke- ke tše dingwe tša ditsela tse ba- batho ba ka di šomiša ga mmele o mogolo o tswaletše ya koga legoetša ge ba tswaletše um leboro le la kwa ke ka e bua ga malekana tsela ga mambuli gone ya tsena ba tswelela le yone bothata ke re le itswelela ka boko mara awa ye ga e nape gore molato eh, monna ke tlo go ke go tiela matsogo ke gore ke go opela magosi ya gore o tlo go sega gone o se boletše ga wa tsentšha di-ent ga wa tsentšha di-like ke dilo tše le gore gantši ke batho ba bantši ba nago le go di lokela mara ke tlogo ke le motlotlo ka wene um eh, bauma ke re le swere phahla re ya go leboga monnageso le wena swara jwalo ele le thuto e lego mole ke thuto e ntšhikae re a leboga phahla